thĩinĩ wa tabarĩra ya thingira nyũmba ya icirĩro ndakwĩrire ciagera mathaa ta maya mathaa ma gatagatĩ ga thinacara na thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ ũkamenya gĩkũyũ-inĩ tene tene mathaa maya metagwo ma makengarĩithi ekera mũno njĩ kũnyita ũgeni thĩinĩ wa ceceni ĩno twendete twĩcagũrĩire twĩthurĩire tũkenagia na ĩgatũmenyithia ndeto kuma ah, mĩena yothe ĩna yumaga huho na nginya nja wa itoka cia kenya tũgatigĩrĩra twakũmenyithia ndeto citarĩ cia mũhuhuto ĩndĩ nĩ ndeto nginyanĩru na ndeto njĩkĩre mũkonde nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakena mũno ngakwĩra atĩrĩ akwa niĩ ndirĩ ndĩracenjia na ndibangĩte gũcenjio na ndicenjio na korwo gũikara atĩ nĩ amu rĩtwa nĩ mbũkio na gũtirĩ rĩtakũria mwana na rĩakwa niĩ nĩ mũthuri ti kĩrũma togno togno kana titi mũcera wa mbarĩ ya mwenda na marika merĩ mwathani ngwĩraga niĩ ndĩ wa maina na tokorwo ndĩ wa maina tu ĩndĩ ndĩ gĩthũmba

thĩinĩ wa studio ũguo nĩ wega ũhũrĩre mũndũ thimũ no mwĩre rĩu nĩ hĩndĩ ndeto cierekeire kwambĩrĩrio kũrung'wo gũberegenywo ona nginya gũtigĩrĩra kũna kũna nĩ twaria ndeto iria ciagĩrĩire na iria twĩgiĩ no ngĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ rĩu kwamba kũmũnyita ũgeni tũcoka gũthiĩ na mbere kũrung'a ndeto ici na ingĩ nyingĩ mũthuri Ũyũ. ndiakena Thengiũ mũno. ĩĩ karibu sana Thengiũ mũno. ĩĩ na ndwĩrĩgĩte Ndiĩrĩgĩte. nĩ ũgĩte na mĩhango mĩingĩ mũno rĩu nĩ gũgĩthiaga tondũ o gwakĩa ĩĩ nĩ kũrĩ mũgendere wa mũndũ na nĩ ngai ũmwathagĩra mm. na nĩ ũndũ ũcio nyambe ngeithie mwĩroreri wa gĩkũyũ tv mũrori wa mũgĩkũyũ ũcio nĩ thukũ wa thuo mũmbũi wa mbarĩ ya mburi karĩa mwangi na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia ũndũire na nĩ tũkĩte nĩgetha tũtaũre na tũcarie wega na wagĩrĩru na ũigĩrĩrĩki wa gĩkũyũ ningĩ tũtare mbeũ njĩthĩ haha noho gĩtoka kĩrĩa kĩagĩrĩire na noho gĩthima kĩrĩa kĩngĩnyuĩrwo nĩ rika rĩa mwangi na irũngũ nĩgetha tũrũnge bũrũri Mhm. Thank you. niĩ ona gĩtũmi gĩa kwamba gũgwetha Ĩĩ, wĩna thani njerũ ĩĩ, na thani ona nĩndĩ mĩthakĩte gũkũ atĩ ũrera andũ mũtiume ĩĩ maume nĩgetha tũtharĩkĩre mbogo ĩno na tũmĩthece karakara ĩĩ

eh, mũkaninwo nĩ ng'aragu wahana thagana ĩkĩũnga Mm. mũtiũĩ- mũtirĩ kiugo kĩa mwega Mhm. wanyita Ĩĩ. rĩu kuga atĩ mwahana thagana ĩkĩũnga nĩ kuga atĩrĩ nĩ mwagĩa mĩhango mĩingĩ mũno na mwaiyũrũrĩrio nĩ maũndũ manyu inyuĩ Mm. mũtirĩ mũndũ mwega mũthikagĩrĩria ta rĩu eh, thĩinĩ wa ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ ikoragwo na mũthamaki Mm. mũthamaki ũrĩa ũkoragwo e wa rũrĩrĩ rĩu tiga wa Ĩĩ, bũrũri mhm, wa rũrĩrĩ. mũthamaki wa rũrĩrĩ mũthamaki ũrĩa ũkiuga atĩrĩrĩ eh, mũthamaki ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ tũgwĩkona Mhm. na mũthamaki kiugo kĩrĩa arekia nĩkĩo gĩathanaga na nĩkĩo nĩkĩo na kĩrũmagĩrĩrwo nĩkĩo gĩbatiĩ kũrũmĩrĩrwo ũguo onakorwo no kũgĩe na thĩna-rĩ nĩ habatiĩ gũkorwo he mũthamaki wa gĩkũyũ o ũrĩa wothe angĩkorwo arĩ we bata nĩ amũrwo na akorwo amwĩtĩkĩrĩku gũtuĩkaga atĩrĩrĩ tauga atĩrĩrĩ mũthamaki auga tũkũrora itherero tũkarora ithe- itherero hakaga mũndũ ũkũrehe siasa thĩinĩ wa- wa- wa wa ũndũ especially Wa uge ũrĩa ũcio. wĩgiĩ bũrũri Mm. na ũrĩa wĩgiĩ rũrĩrĩ Mhm. nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkoretwo twĩ na mathĩna maingĩ mũno na maũndũ marĩa tũraiguana nĩ ũndũ ũcio nĩ tũrageria kwarahũra andũ nĩ te- nĩ- nĩgetha eh, tũthiĩ tweherie hiti ĩno haha rũĩ-inĩ Mm. ĩni Eh, nĩgetha kĩehere ithiũko haha mũharatĩ-inĩ wa mũnyũ Mm. Ĩni. na tũgĩthiaga na mbere ũguo rĩ tũtanaba kũingĩrĩra ũhoro wa nyĩmbo na ũhoro wa gũtaũra nyĩmbo rĩ na andũ- na andũ twĩrĩ tũkũrung'o ũmũthĩ rĩ nĩ gũtigarĩte gũkũ gwitũ gũkũ gwitũ nja ĩndĩ kiuge nja nĩgetha mũndũ akĩnyita ũrĩa ndĩrakiuga gũkũ gwitũ nja nĩ gũtigarĩte mũndũ ngiuga hui aya angĩ othe mathikĩrĩrie Eh, reke njuge ũthamaki nĩ wa ngai Mm, na athamaki mekuo mm. no athamaki acio kũringana na matũra mao rĩ matirĩ maiguithanĩria makorwo mena mũthamaki ũngĩ wao ũrĩa ũrĩmathaga ũguo nĩ kuga atĩrĩ nĩ ũgũthiĩ thĩinĩ wa, wa, wa bũrũri na nĩ ũgũthiĩ o matũra o matũra o matũra ũrĩkoraga gũkũ guo tũ- tũraigua nĩ moses kuria ũrakoga kũrĩa tũraigua ao acio othe nĩ athamaki Mm. no nĩ harabatara ũrĩa ũrĩmeraga othe Mhm. nĩgetha rĩrĩ tũgĩthiĩ thĩinĩ wa matũra rĩ twakoragwo atĩrĩrĩ eh, kwĩna kiugo kĩrĩa kĩmwe kĩraumire handũ hana Kwĩna mũgambo ũmwe. Na haraga mũndũ ũgĩkararia tondũ nĩ mũthamaki ũraugire Mm. ona kana nĩ kĩega kana nĩ kĩũru kĩrũmĩrĩrwo tondũ nĩ gũthamakwo kũrathamakirwo na nĩkĩo gĩtũmaga etwo mũthamaki mũthamaki to Tondũ nĩ kiugo- aramaka tondũ kiugo gĩake kĩrĩa agweta kĩu nĩkĩo kĩrũmagĩrĩrwo Mm, ũcio nĩguo ũthamaki nĩguo twaingĩrire thĩinĩ wa nyamũ m- twetaganga democracy rĩ Mm. ĩyo nĩyo yacambicũrire ũthamaki wa mũthamaki tondũ mũthamaki ta moĩ kana ta kenyatta augaga niĩ ndauga ũna Nona. akaringithia mũthe mũthĩgi akaringithia akaringithia mũkwanjũ rũgano rũu rũngĩ ruothe nĩ rwathira akorwo nĩ atumia mo- mo- mo- megũikarĩte haha kana nĩ athuri megũikarĩte harĩa na mũthamaki nĩ aria

na o mũthenya mũndũ athomaga kĩndũ kĩerũ ĩ wĩinĩte thani cigana Eh, kana tũngiuga wĩ ta mwaka-inĩ wa kaigana thĩinĩ wa ũini tũgĩthiĩ ũhoro-inĩ nĩgetha mũndũ tondũ tv ĩno ceceni itũ rĩ nĩ ĩrakinyire kũndũ kũingĩ mũno ĩtarakinyĩte Mm. nĩ tũrakinyire mombatha tũrakinyire mĩrũ eldoret na ikuru nĩ tũrainainaga hani no tũkinyĩte kuo wega na tũgekinyĩra wega nĩgetha na mũndũ ũtarĩ wakuona kana mũndũ wanagũra thani yaku amenya atĩ ĩ thuku rĩa njũĩ rĩ ä nowe wetagwo timo ä thuku å yå nowe wainete thani ä rä a eragwo rå karara na ingä nyingä niguo niguo Mm. Eh, ũyũ nĩ mwaka wakwa ikũmi na mũgwanja ndĩra celebrataga mwaka wa ikũmi na mũgwanja mweri wa mweri ũcio ũrathirire mweri ithatũ Mm. tũtana- tũtanakinya gĩthurano-inĩ Mhm. na nyinĩte album iria nyinĩte ndĩ wiki album itanyihĩire ikũmi Mhm. na thaa ici ndĩ na thani ngũrekereria rũciũ njerũ Mm. ĩyo arauga nĩ ngũigua rogi wanunga gatagatĩ-inĩ ga ciande na nĩ wa mũrũrĩthiaka wanunga wĩ wĩ kĩrĩa wĩ thiaka Ĩĩ. nocio wanunga wĩ thiaka nĩ kuga nĩ mũrũrũ nĩ mũrũrũ mũguĩ wa mũru ũnungaga ũrĩ thiaka Mm. wĩiguĩkanaga ũkĩnunga ũrĩ ũthia ũtarĩ ũrarutwo ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ inyuĩ gĩkũũ tondũ mwarika kũhurunjũka rĩ mũmenye nĩ harĩ ũrogi ndaigua wanunga Mm. no nĩ mũguĩ wa mũru ndĩraigua ũrĩa ũthiaka Ndũrĩ ũrarutwo. Onokorwo- onokorwo ndũrĩ ũrarutwo Mm. no nĩ ndĩramenya harĩa ũrĩge- ũrĩ- ũrĩ- ũrĩ- ũrĩ- ũrĩerekerio

Ah, joseph mage akaiga ũcio no thuku wa thuo na tũmũmenyerete na mathaga ĩĩ ũmũthĩ ndino na ma- na mathaga Ĩĩ, o gĩathĩ nĩ kĩrĩ mũrugĩrwo na ndĩthĩire kũgarũrĩrwo ĩĩ. Ĩĩ, na ningĩ tondũ- mbeuti ya kenya kĩmwe Tia Kenya kĩmwe nĩgarũragĩrwo Ehe. no o kũringana na ũrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ nĩ ithuĩ tũrĩmenyaga ihinda rĩrĩa mũndũ arĩhumbaga mathaga kũringana na ũhoro ũrĩa arĩaria mũthenya ũcio Ĩĩ. na ũndũ ũrĩa arenda gũbatara gwĩka mũthenya Mhm. Patrick Gĩthua araiga mwĩre aine rũu rwerũ kĩbungo kĩa mbere atĩ mũtiume Eh, nĩ ngeithi nĩ ngeithi ndageithia nyũmba ya mũmbi mĩhĩrĩga na marika na ngeithi na ngeithi ici cia mũkorwa gwake itihĩtũkagio mũndũ

Ũthamaki, ũthamaki wa Kĩrĩnyaga nĩ witũ na tũtikarekererie ũthiĩ rũĩ. Mũndũ wĩ matũ nĩ njũĩ nĩ akĩigua. Nĩguo, nĩguo. Ĩĩ na mũndũ mũũgĩ nĩ akĩragwo na kĩonereria kĩnene ya ũhoro. Nĩguo. Na mũndũ nĩ akĩonagĩra ũgwati nginya wĩ hanene na agakĩhota gũkĩ- gũkĩgutũka nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. rĩrĩa tweregete haha nĩ twaririe ũhoro wa rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo rwĩtagwo rũkarara nĩ twaririe ũhoro ũcio na tũtiati- tũtiatirĩhire biũ tondũ mathaa nĩ manyihire niĩ ngwendaga twambĩrĩrie o hau o hau twakinyirie hau twakinyire Ĩĩ, na- na- no kĩrĩkia wĩka ũndũ wĩigire atĩ hau twacemanio mũthĩ nĩ nyendete mũno nĩ nyendete kũigua rũgambi rũu nĩ nyendete kũigua mũno mũno hau Ai, ai, ai, ai. hau twacemanio mũthĩ no tũgacemania rũciũ cirorĩ mathĩgĩ ndienda wagĩcandĩne wa ituĩro wagĩcandĩti wa ituĩro ngũria nĩ athekagwo nake reke ndĩthekere nake na ndĩmũcokie gataki gake

na ũhoro ũcio wothe kũringana na ũrĩa ndakwĩrire ihinda rĩrĩa rĩa- rĩa- rĩathirire ũndũ ũcio wothe wahithagwo nĩgetha angĩkorwo nĩ harĩ ciana kana hena andũ matarabatara kũigua ũhoro ũcio kana hihi hena ndundu atumia marenda kũhithwo na me hakuhĩ na matirenda kwĩrwo ma- maume ũhoro ũkahithanio ikauni cikaunĩrwo Cikaunĩrwo rũkomo rũkomo. na rĩu rĩ nĩkĩo nyendaga haha thĩinĩ wa- wa wa irangĩro rĩrĩ kana haha haha- haha tũcemanagia Ĩĩ. tũgerie kũruta gĩkũyũ kwaragia ũhoro mategũtengũrania ũhoro wĩ mũhithe Ĩĩ, maka- ũkageria kũhitha ũhoro thĩinĩ wa icigo na kona ũthikĩrĩria ũinĩ wakwa Mm. ndiumũkanagia nĩ ũkoragwo wĩ mũhithe mũno no ũkorwo wĩ mũũgĩ mũno ũguo rĩ rwĩmbo rũmwe no- no- no ũnjĩre ũrĩa rũrauga Mm. na njigue nĩ ũrauga nĩ ma no ni no ngwĩre o ũndũ ũngĩ o thĩinĩ ũtwarane wa- ona ũguo ũraiga Ĩĩ, Mhm. na ũkorwo rĩngĩ rĩ ndĩna maũndũ merĩ kana matatũ ndĩrauga ihinda-inĩ rĩmwe Mm. nĩgetha

kũringanaga na ũgoria mũndũ mũgoria enaguo wa- mũndũ mũgoria wakora ii ũrĩeka ũrĩekaga ũrĩekaga Mm. kĩrĩa wanyita tondå ningä nä kwä ragwo cia må ciä ticomo ene na kagutĩ ka mũciĩ gatihakagwo geni kana gatundu nĩ mwe mũkaraĩndĩ mwĩre Ĩĩ. tũrabatara gũkoragwo twĩ haha nĩgetha tũkamenyaga ũma Ĩĩ. na waria wa ũgĩkũyũ na nĩgetha Mm. tũkahota gũkorwo tũrĩ andũ ogĩ tũkĩrũgama tũkarũgamaga ta athamaki na nĩgetha tũgatara nginya njiarwa iria igũka otherwise mahinda maya Ĩĩ. nĩ mega mũno ma gũtũthikĩrĩria nawe ũkoragwo ũrĩ o hau ũkunyĩte gũtũ gwaku nĩgetha ndũkahĩtũkwo nĩ kiugo ũthikĩrĩirie ũthikĩrĩirie ateti aya aitũ rĩ Ehe. magathomithio nũ kwaria ndeto mahi- mahithĩte

Harĩ thimo magĩrĩirwo gũthoma na he ũmwe witũ waragia wega mũno wĩtagwo mwecimua mwangi wa kĩũnjũri Ĩĩ. na angĩgweta ciugo ithatũ ataugetwo ataigĩte kiugo ohithĩte ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ maũgĩ nĩ maita merĩ nĩ kũrĩ ũgĩ wa gĩthomo na nĩ kũrĩ ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre Mm. na nĩ kũrĩ ũgĩ wa gũthoma harĩ athamaki arĩa magwathaga Mm. ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ tarĩu ũngĩkorwo ũceraga na ndundu ya athuri mahinda maingĩ ũrĩaragia ta mũthuri nĩguo no ngĩkorwo ũrĩceraga na atumia ũkoragwo ũrĩ ona mũciĩ na ũtandwaka ũguo rĩ nĩũgaki- nĩũrĩkinyaga handũ ũgakora Mm, atĩrĩrĩ mm. onawe rĩ ũracaria handũ ha gũitũrũrĩra marakara Mm. kana nĩwenda kwaria kwaria ndeto ĩ- ĩ- ĩ- ndeto iria ũtabatiĩ kwaria harĩa hata- hatabatiĩ kwarĩrio Mm, no rĩu tũkĩaria ũhoro wa mwa- mheshimiwa ngone moses kuria ĩĩ

reke njuge atĩrĩ ahana tarĩ we mũguĩ wa mũthamaki wa kũmũrũĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa atarĩ ha- a- ona angĩkorwo arĩ haraya ũguo no uge atĩrĩrĩ "Ah, ũcio nĩ ũguo ũguo ĩĩ nĩmekwara nĩmũkwaranĩria na moses kuria tondũ nĩ tũtigũtinda tũgĩtangana na wanyita na nĩ nye- nĩ nyendete mũno eh, ũthamaki ũcio wa- ũta- ũ- mũndũ wa kwaga gwĩtigĩra ĩĩ wakwaga gwĩtigĩra tondũ wĩira wĩ ma nĩ atĩ harĩa tũrĩ gĩkũyũ tũrabatara njamba Na- nacio nĩo mathaga ũ- bũrũri Bũrũri. nĩo matha- ma- ma- matha- mathaga bũrũri Mm. nĩ kũrĩ mũthamaki Mm. ũrĩa arĩ we nĩwe mũthamaki wa bũrũri ũyũ wothe Mm. na nĩ kwarĩ njamba njamba na gĩtonga na gĩtonga nonyita Mm. andũ aya marĩ atatũ Mhm. ũmenye mangĩaga Mhm. nĩ hagĩa na wonje thĩinĩ wa wa rũrĩrĩ Mm. wa mbere tũngĩaga mũthamaki Mhm. twage gĩtonga Mm, na twage twage njamba. njamba Mm. njamba nĩ ya kũrũĩrĩra Mhm. mũthamaki nĩ wa gwathana Mm. nakĩo gĩtonga nĩ gĩa kũrũgamĩrĩra ũtam- ũthamaki ũthamaki ũcio nonyita no tuge na gĩ- na gĩthũngũ rĩtagwo finance Ĩĩ. Ĩĩ, kũnyitĩrĩra na mĩena ĩngĩ mbeca manyitĩrĩre Mm. nĩgetha rũrĩrĩ rũtikae kwerereka Mm. rĩu rĩ nĩ ngenaga mũno mahinda marĩa ngũigua

Mm. cia mũthemba ũcio wĩira wĩ ma bũrũri ũyũ na ũthamaki ũyũ ndũgĩkana ma- ndũgĩ- ndũgĩkana Ndũgĩkainainĩka. ndũgĩkana ndũgĩkana kinya handũ heho na harĩa Mm. ta rĩu rĩ tũrakinyĩtie ihinda rĩngĩ mũnyũ mwerũ na rĩu ndĩrona ta twerekeire kũroria iria-inĩ Mm. ndigũkĩaria mũno ĩ no rĩrĩ Ona tũgĩkunyaga mahiga rĩ. maitho arũme nĩ mairang'a Mhm, matiratuĩka mairaga tũtirona Ĩĩ. nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩ tũrathaitha andũ Mhm. na njĩra ĩrĩa yothe kũngĩhotekeka Mm. magerie tũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ithuothe tũgĩcira kaũndũ kamwe Mm. rekei ndĩmwĩre mũtikae kuga mũrĩngĩ Mhm. na ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ kuga mũrĩ aingĩ nĩkĩo gĩ- kĩboko kĩa nĩyo njũgũma ya mbere ya kwĩhũra tondũ mũkoga marĩ- mũrĩ aingĩ na mũthuri wa rũ- wa atumia aingĩ nĩ araragĩra ecirĩtie ũcio ũngĩ nĩ egwĩka atĩa tondå å rä a ndanarehe ndangäcirarehe irio tondå nä gwä ciragia wambåi nä ekå rehe wambåi ndanarehe nakäanjikå rä Na Njeri-rĩ. nakäacerithä ria tondå nä ekå menyaga wambåi no rä a na njeri rä nä megwä ka atä nä wakoraga atä rä rä thingira no ahũthie irio Mm. Hau Na mũthuri no- nĩararĩra hau nĩho mũ- hau nĩho mũthuri okagĩra na- na- na mũkwanjũ rũcinĩ Mm. Mm, akaũringithia akaũringithia nja othe mageta magoka hau barĩri Mm. eni akamwondera mũndũ mũkwanjũ mũkwanjũ mũkwanjũ nĩ tondũ rĩu tũmĩte ararĩre eni tondũ rĩrĩ ndũbatiĩ- tũtibatiĩ gũcũthanĩrĩria Mm. ongorwo wĩra nĩ waku rĩ Mhm. ruta harĩa he haku tiga kũndora niĩ Mm. no nĩ tũkĩrĩ ho tũkĩrania atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo eh, mũndũ ũgwĩtwo kĩrũma ĩ Mm. nĩ tũkaumĩra Mhm. twĩkĩrane o ta ũrĩa iguaga ndakwĩraga eh, ihinda rĩrĩa tũ- tũrĩgĩte haha ngĩkwĩra Mm. atĩrĩ ihĩrĩ Mhm. ciinaga nyĩmbo cia kwĩkĩra hinya Ĩ, kwĩkĩra kwĩihũria tondũ ndũkae kũnjĩra atĩ Mm. kahiũ nĩ karĩ- nĩ- nĩ karĩ itherũ gatirĩ itherũ kwanja kegerekete kĩga nyama ya gĩrima na ciigaga atĩrĩ arĩ borithi kana tũkiuga atĩ ngarũtohoka

hatarĩ kũrorana nĩ tuge imbu haha nĩ haha kahĩndĩ meroka nĩ tuge imbu tuge atĩrĩrĩ kahĩwa na gaicũkũrũ kũngĩkinyanĩria atĩ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ gũgũtuĩka gũtirĩ ũndũ ũngĩ no gĩthuranirwo nĩ hakaga mũndũ ũgatigwo ũndũ ũcio nĩ wa bata hamwe na ũguo Ũndũ ti ũmwe. Mm. Na rĩu no twambe twehere mwena-inĩ wa ũteti. Nĩ twehera rĩu. Hau hau no kũ- hau no gũthĩnja tũgũthĩnja. Ĩĩ no kũhetũkĩra tu rĩu tũgĩthiĩte kũrĩa twerekeire. Nĩ twehere hau. Ũkĩina rwĩmbo rwa rũkarara. Ĩĩ. Rwĩmbo rũu rwĩ ndũmĩrĩri nene mũno mũno mũno hithe. Ĩĩ. na niä ndä rä u tå mä hingåranie onakorwo ti othe tå hingåranie tu Farĩ kũrĩ cia mũciĩ na cia kũrekio bara. Mũka ũyũ wa baba no mũtararĩko. Mhm. Eh, Ta- ta- tamba tamba ũringithie nĩgetha mũndũ ũrarũigua rĩ Eh. kana mũndũ igua twarũgwetwo ũguo nĩgetha ahote kũhiũkĩrwo kũ- kũhiũka na ihenya kũrũmenya Mũka ũyũ wa baba no mũtararĩko. Ndũkahumbwo matũ nĩ mũhũhũtĩko. Yo mumunye rũrĩmĩ rwa mũcenene kũu kanda kanetia thoni ake rũkũri na mbũri yake megwete rũracio we ndage mũirugu ona mũtararĩko ndikanaigue ndeto cia mũhũhũtĩko kana ũrehe mũciĩ cia mũcenene kũu kanda kanetia thoni ake rũkũri na mbũri yake megwete rũracio gũkũ nĩ kwa hũndĩ nyonia rũkarara hihi nĩguo kabi nyonia rũkarara kana nĩ kwa rumba nyonia rũkarara nyonia rũkarara one rũkarara ndarĩithagia rũĩ tamwo nĩ ihiga one rũkarara rwĩmbo rũu nĩ rwaina- nĩ waina na nĩ rwega niĩ ndĩ mũgĩ ndirĩ ndaũnyita yaya nayo mataranyita tũkũmeka atĩa niä na rä njå ä ndå nanyita ĩndĩ ndanyita kũmwe kũmwe ndanyita tondũ twagete kũhinga hingũrania no gwĩ kwĩ mbũgũ nyingĩ mũno hithe thĩinĩ na wambe tuge atĩrĩrĩ nĩ tũiguaga kwĩna nyĩmbo kwĩ nyĩmbo ciĩtagwo benga kwĩ nyĩmbo ciĩtagwo gospel nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ rumba nĩ kũrĩ muomboko nĩ kũrĩ gĩcandĩ nĩ kũrĩ mũmbũro nä kå rä muomboko rwä mbo rå rä må themba å rwĩmbo rũu nĩ mũthemba wa ngũcũ na na rwĩ mũthemba wa ngũcũ rĩ Mm. rwĩ na ciugo cia gĩbata cia gä bata Ĩĩ. tondũ korwo nĩ wathikĩrĩria ici ngĩgarũrĩra ndoria atĩrĩ gũkũ nĩ kwa ũndĩ gå kå nä kwa å ndä Ĩĩ. tondũ tana nĩ mĩtũkĩ hihi nĩ kwarumbwa ũguo nĩ kũria atĩa hihi nĩ kwa andũ a nyũmba ĩrĩa ĩngĩ Eh, hihi rĩ nĩ nĩ nyũmba yakwa nĩ nĩ- nĩ gwitũ gũkũ mũciĩ nĩ gwitũ kana nĩguo kabi Mhm. no ũcoke ũmenye ona ngiuga ũguo nĩ ndĩramenya atĩrĩ Mm. kwa no kabi no aitũ ĩĩ no aitũ na hĩndĩ ĩyo ngina rwĩmbo rũrũ mĩaka ikũmi na mũgwanja mĩthiru Mhm. hĩndĩ ĩyo ndarĩ na kĩndũ mĩaka mĩrongo ĩrĩ Mhm. ndingĩkĩriganĩrwo mũno Mm. Eh, ngina rwĩmbo rũu 17 years ago Mhm. gũtiarĩ nginya ka- gatu Nĩnda- nĩndatahĩte na ngatuĩria mũno mohoro kuma kũrĩa andũ arĩa aheani aguo Mm, na ngacoka ngatuĩria mũno maũndũ marĩa mangĩnjagĩrĩra niĩ mwene Mhm. na nĩ ndamenyete ũrĩa mũgĩkwa batiĩ kwaria ũguo ngĩandĩka rwĩmbo nĩ ndakenaga mũno tondũ nda- ndarũrĩkia Mm. ndarũinaga na tondũ ndakĩrĩa mwanake ngagataga gwathĩ mhm. tondũ nĩwamenya wewe Tondũ ndari- ndarigwo atĩrĩrĩ Mm, rwĩmbo rũrũ no niĩ mhm.

Ana ona no rekondi mwena ũcio ũngĩ nĩgetha wĩigĩre nĩgetha ona no ũthiĩ ũrie mũthuri wa hanyu ĩ haha aya mararagia rĩ maroigirie atĩa rĩrĩa mararĩ rĩrĩa mararĩ harĩa iriũkĩro makĩ- makĩaria ndeto rĩ kana thĩinĩ wa boi wa gĩkũyũ rĩ maroigirie atĩa ndũkae gũthiĩ kũnene tondũ maũndũ ti maringithie tĩna mũthuri ti thuku wathurwo na tũkĩrĩkia nĩ ndĩtigĩrĩra rĩ atĩ he namba na atwĩre okorwo wikendi no hena handũ arathiĩ tũmenye nĩgetha tũgathiĩ okuo twĩyonere mũinĩre